Ladit ma loyo wi lucung yot moko cik ma gitye i Chapati, DP, yot moko cik me lobo Uganda wa bene tye MP pi lwak ma Itoji County, man Hon Rebo Peter Okot, otyeko moko ni mono lok ma kiketo iye cing me winye me ribbe tic kacel i kin pati DP ki nrm ki nyamo lokke wa con i mwaka alip ariyo ki pyera aryo nongo ka cokke ma otimme man Delegates Conference ma otimme ki Gulu City gang kwan Sir Samuel Baker Secondary School. En obedo ka lok i ceng aryo i yub me Rupin Tin Ki wan luo TV wanen matut kit ma loko kwede I kom muwat ma ki kero iye cing I kin party DP ki dong nrm ma oweko Tin Norbert Mao odoko minister pi lok kom pentik kacel ki ngol matir. MP me Toji county Honourable Peter Okot ma bene tye whip me party DP ni otiro matut wat I kin party Democratic party ma megi ni ki dong nrm ma tye iloc kun en wayo ni mono Mwok mapol okati ka coka pa Delegate Conference ma otimme ki i Sir Samuel Baker i Gulu City. Wan macalo members me DP nyo Democratic Party wabedo ki Delegates Conference ma megwa ma ka wii po maber otimme ki i Sir Samuel Baker ma awaco ni macalo party DP myero wati nining? Meno watye ka kwene. Wakatte ki jami adek. Owacci ni, me acel, myero wanen ni watiyo matek wan okwanyo loc. Ok? Meno kwanyo loc i 2021 election. Wakatte ki me aryo ni ka kwanyo loc ongayowa, myero wa leading the opposition. Ka kono en ni dong ongayo, we can cooperate. with government so jami adek eni kimoko i national delegates conference. I kare ma tye ka lok i kom jemo ma tye ka kati i kom Honourable Norbert Mao man party president en okot otito kun waco ni mono tye lunyeko ki dong jo mogo ma kitgi pe ati aye gitye kati ki lok man ma tere peke ni. Ayelayela ma otimme i opic pa DP i Ballintuma. Jo mucito kunoni weng pi lu DP members, ento lamemba me Parliament me DP acel
en aye obedo i kin jo enoni. Now wan watye wan ongeyo atir ni lamemba me Parliament acel ma kimako en aye Honourable Doctor Lulume Baiga, en tye lamemba me Parliament me Buikwe South. Wan wangeyo maber ni i nge mwaka abic abic weng nongo watye ka timo Delegates Conference. So Delegates Conference ma kitimo i mwaka alip acel, mwaka alip aryo ki apar abic ma obedo i Katome, Dokto Baiga Lulu me Honourable obedo i kin ngat acel ma opyem me bedo President General gin ki Ladit Norbert Mao ci adwogine obedo kit odwogo kwede ni. So. Cakke kare enoni, en tye ka neno opportunity mo keken ma ce binen ma romo weko en ito i kom madit enoni. MP pi lwak me Toji i kaunti ni bene otito matut kit ma kiketo kwede cing ki dong mok ma tye i kin wat ma kiketo iye cing me ribbe i kin pati DP kacel ki pati nrm.
Keto cing ma DP calo pati guketo cinggi kacel ki gamente pa President Yoweri Museveni ocung i kom jami ma wan waneno ni pigi tego pi anywali me Uganda. Me acel, waketo, waneno ni Uganda ka ma Uganda tye iye kombeddi-ni, pe tye but Uganda mo ma pe tye ka koko i kom but Uganda lawote. Ada, watye ka koko i kom jo ma i dyere, watye ka koko i kom jo me kor poto ceng, jo ma i dyere gitye ka koko i kom luwest Nail, gitye ka koko i kom Teso. So, waneno ni ma acel myero kinen ni Truth and Reconciliation otimme. Truth Telling, loko lok ada ni in ibalo i koma kakany, wek wan weng walwok cwiny wako. Ma aryo,

Ka ma pien pen cik kiketo, ento ka kare bene tye ka cito, nongo jami ma onongo kinenogi i kare ma onongo kiketogi-ni, alokaloka nongo tye ka timme. So, pe myero dong ibed ka gutone nucu nucu. Myero kiket dul mo ma weko onen pen cik koko, olu. Wek ginen alokaloka ma myero gitim wek gilok lawang acel, ma loyo lokone tin, ketone dok diki, duku ne moni nongo pud wukonyo anywali me Uganda. Weko bene en oning aru moni loko ma lube ki miti ne, mano nongo pi ber ne. Tworo ki timo woko weng lawang acel ma nongo anywali me Uganda weng obedo ki dwan iye. Meno neno ma waneno ma bene kiketo i agreement ma kiketo iye cing-ngi. Me adek, waneno ni pire tek ni national dialogue myero bene tye.